سڵاو هاوڕێم شەو درەنگانێک کە بەرامبەری غەریبیم هەڵدەتروشکێم لە خەیاڵی خۆمدا دەبم بە وێنەکێش فڵچە و ڕەنگ یارمەتی دەری کێشانەوەی تابلۆیەکی دووری دووری حەزەکانم دەبن دەزانی چ شەوە زەنگێکی کپ و بێدەنگە و ژوورەکەم جیا لە تاریکی هیچ خشپەیەکی لێ نابیسترێ. سیسرەش لێرە دەمی بەستراوە. شەوانە گوێم لە دەنگی ئەوانیش نییە. ڕەنگە پێت سەیر بێت کە بڵێم هەست و بیر و خولیاکانم ئێستاش لە لای ئێوەن و هەموو پیاسەیەکی ئێوارانیشم هەر لەگەڵ ئێوەیە. وەک ئەوەی چاوم لە پەردەی سینەما بڕیبێ و فیلمی منداڵی و مێرمنداڵی و ئەوێ دەبینمەوە. بۆت نووسیبووم هیچ شتێک وەک خۆی نەماوە، نە کەسەکان ئەوانی جاران و نە شوێنەکان وەک پێشوو. دەزانی گیانە لای من هەر دەڵێی ئەو کاتەیە ئەوێم جێهێشتووە وەک ئەوە وایە هەموو ئەو ساڵانە فیلمەکەم ڕاگرتووە و پێم وایە کە هاتمەوە دیسان لەو شوێن ڕاگیراوە ڕادەست پێ دەکاتەوە ئەوە ڕەنگە شتێکی ئاقلانە نەبێت بەڵام چی بکەم هەستەکانی من وام پێدەڵێن نازانم ناوی تابڵۆکەم چی لێ بنێم ڕەنگە تۆ یارمەتی دەرم بی و ناوێکم بۆ هەڵبژێری پێم خۆشە تابلۆکەم بە تاوهڵاتێک کە خۆر لەو شوێنەوە لە لای چەپەوە دێتە دەر دەست پێ بکەم. خۆرێک هەڵاوەسم تیشکی بە نازەوە خۆی بە سەر شاردا بنوێنێ. کەڵەبابی بەیانی کە دەست بە خوێندن دەکات، گاران شار لە سوێی بەردەخووچ و گەڕەکی ئاشان و دۆڵتانج کەوە بە خڕێ گاران ڕێدا بە ڕێ دەکرێن بۆ جێی شیناورد و لەوەر. تەشتێک هەویر دوای شێلان بکرە بە نان و کولێرە و

کە مەشکە ڕۆنی کەوتە بۆم لە نانێکی گەرم هەڵسوێ و باڵبۆڵە ڕۆنەکەرەم لە دەستی نێ. مەمەدالی و کەریمە ڕەق و عەلی لەرزانە بە ئەشقەوە کوچە و کۆڵانەکانی شار گەسک دەن و بە خاوێنی تەسلیمی خەڵکی شاری کەم شار جموجوڵی تێگەڕێ و کرێکاران لە دەوری سەرچاوە چاوەڕوانی چوونی سەرکار بن. سەرچاوە. سەرچاوە هەر ئەو حەوزە جوانە پڕ لە ئاوەی کە لە ناوەڕاستی شاردا دەیکێشمەوە. کچانی گۆزە لە شانی دێنمە سەر و، هەموو ئێوارەیەک کوڕە زعێڵەکانی کەوا پانتۆڵ لەبەریان دێنمە سەر ڕێگایان دەزانی چەند چیرۆکی ڕاستی من لە کانی درۆزین بیستوم بۆیە بە پێویستی دەزانم ئەو کانیەش وەک ئەمەگناسی بۆ دەرخستنی ڕاستەکان بکێشمەوە با ئەگەر پێویست بوو لە سەرکانی درۆزن فێری ڕاستی گوتن بین قەڵەم و ڕەنگەکان هاوکارم بن گۆڕستانێک لە دارستانی گردە سوور دادەنێم و دەیکەمە ڕووگەی وەفاداریم هەموو ڕۆژێک دەچمە سەردانی ئەو ئازیزانەی ئێستا بیرەوەرین و مێژوو بۆن نازانم چۆن بکێشمەوە بەڵام دەزانم بینینی قژی دایک دەستی قەرشیوی باوک چاو لە دیواری سوراخکراو و بۆنی گڵی ئاو پڕژێنکراو وەنەوشە و گوڵەهێرۆ و مێلاقە لە تابڵۆکەمدا بڵاودەبنەوە. جا لێم تێدەگەی مەبەستم لە کامە بۆنەیە هەور ناکێشمەوە بگرمێنێ و شوانان بترسێنێ شوان با شمشاڵی حەزین نەژەنێ بە شادی ئاهەنگی هاتەوە تەیرەکەی گەرمێنێ تێسرەوێنێ. قاوەخانەکان با پڕ بن لە زیزە و ویزەی سەماوەر، بەیتی سەیدەوان و یەکتر کوشتنی تێدا نەگوترێتنەوە، با لۆرە و حەیرانی ئاشتی تێدا بچڕین. با لە لایەلایەی شەوانیشدا هیچ کۆرپەیەک سەر دڵخڕ نەبێت و با مردوو گورگ مەڕ نەخوات و شەوە منداڵ نەباتەوە.

جێ ژوان دەردەخەم جێ ژوان بندارە توەکەی قەراغ شار شاخی جوو سەر ئەسحابان بێ ترس دڵدار دەست لە ملان بن و یەکتر شەتاڵی ماچ بکەن پێم خۆشە پێم خۆشە هەموو ڕۆژێک ڕۆژێک وێنەکەم پڕ بێت لە دیدار لە خۆشەویستی و هەواڵ هەواڵ هەر گوێزەبانە بێت و چاو و دڵ ڕوونی ماچ و خۆشەویستی و گۆرانی گۆرانی تدارک بێت مبارەک بێت ڕەبی لێت بێ مبارەک. هەموو ئەو وێنەیەم داگرێت هاوڕێم.